Gasiba bilichinima, yi kumda yi pɔhim zuɣusima wulara, ŋumbala alaafee bɔri tim lana, achiika! Naawla ŋun biɛra, zuŋɔ n ya kamina nti ti a pini, pin shɛli din nyɛ pin pimsili, pin din yɛn baagi a bandi puuni, di zuɣuri simsi ni a niŋ zaɣa ni vidio shɛli ni yɛn niŋ ŋɔ, ti dum n yɛn yɛla la, di yi ti niŋ. ka saha shɛli paai ka di kuli zoogi a biɛhigu puuni pam, paɣa nya a bee doo nya a ka kpa ti ni dari n zinzana ka tooi gbaara, di wuhirimi ni luhi n lɔra maa di zuɣu saha bihi sunsuuni, hali nyinmaŋmaŋa a ni bɔŋ kɔŋ a biɛhigu soli n boli je ka wuhi a luɣ shɛŋa bɛ ni ka viɛnyɛla nyɛli ni a gariti nimaani yuŋ bee ka a tooi daŋ ni yi bo n garitila a luɣa maa ni, amaa n yɛra ŋɔ ni lan kana ti wuhi a di ti niŋ ka lala biɛhigu paara di ni sibisi ni a suhu ni a wo shɛm ka tibigi ka chɛ so sini wumsi. nyɛla ŋun lee dolina n ti wuhi a li amaa pɔi ka n yɛn zaŋ a wuhi li. A ni nyɛ filaaya din paya ŋɔ maa ni palli zuɣu yɛli gola din be tipala ŋɔ zuɣu hɛɛn ka lala NGO nim maa yina ni bɛ ti mali yɛli shɛŋa zali to Naawuni mi di ti ba di nasara biɛɣu kulo kam zaa sa ti kuli labirila ti nyɛviya palli zuɣu to amaa ka Naawuni lee kuli chɛ li ti ti ka n di kɔnsa kpɛŋɔ ha ka suhi yili yili diriba nima n ti pahi motokia dirabanima yaandi poi ka ko mashin zaŋ du palli zuɣu di simsi ni paɣa mini palli maa din ku neen duhi maa zalisi bela palli maa zuɣu zaligu shɛli din bi kuri bukaata yiŋɔ ka diri nyɛviya din ka yɛn yɛla ŋɔ di simsi ni moto bari kam ni loori duhiri kam ni yilo yilo bari kam n ti pahi motokia lan kam ka a mi ni a yi doli palli Overtake niŋ la nuzaa ka nudirigu. A yɛn gari so zuɣu di simsim ni a gari o nuzaa polo. Di zuɣu a yi nyɛ yɛlo yɛlo diriba ka viɛnyɛla nyɛli ni a du n-ti tam palli maa sunsuuni ka chɛ polo maa n-zaŋ bahi goota maa polo ka so googa, a bi lahi yuli ni a yaa so kanna bee so bi kanna. Wari bɔri ni o garila a zuɣu, amaa a ni tam shɛli maa polo la n-ka ŋun yɛn gari shɛli polo maa polo maa chaŋ ti be goota maa polo ka o mali laasabu ni o baɣisi ni gari ka bi googa ka a gbaai ŋmani kpe o nina. n ʒi o ti pili tingbanni. Di di sibisibi ni yɛn baɣi gootu ŋɔ polo ka chɛ puuli bahi palli polo. Nimpolo sibisi ni so yɛn gari ka o gari, amaa ka nudirigu polo ka overtake niŋda. M bi baŋ dali shɛli ni tahili ka yiŋɔ ka laa bi naami ka di bi beni. A kuli nyɛla yilo yilo ka o kuli du n-tam palli maa sunsuuni ka bɔri paasinja. Yiŋɔnima yaa n-di kichee ni yula maa. A ni tooi kuli nya palli ka bɛ shɛba bari moto n-ti tuhi taba ka kɔna ka shia shɛli ka binshɛɣu libisi ba bɔki yuuna ka o kuli yuli ni yula laa hali n-ti zaŋ tuhi so ka viɛnyɛliŋga nyɛ dinzuɣu ka bɛ yina ni bɛ ti n-kpaŋsi lala yɛlli ŋɔ ni hɛlimɛnti pilibu. A zuɣu ka bɛ yɛli maa. niriba pam lumi amaa zuɣu maa bi tahi amaa ka lee dam di zuɣu yɛltɔɣa bila doli soli amaa ka niriba na tɛha ninvuɣ maa ni nyo ka zaŋ o yɛltɔɣa kuri bukaata di zuɣu yɛltɔɣa ka di kɔbi wuŋbu ti mi ni yihi yaai nya ba so bi lee niŋ o zaɣa niŋ a ni amaa ti bi tɛha ni yihi yaai nya ti tɛha la hankali maa daa kuli kurila bukaata ashee lubu maa daa damla zuɣu maa ni yɛliŋɔ lala ni di bi yiɣi a yiŋɔ gaafariya m ba nima di zuɣu a ni yuli filaaya shɛli din paya maa Naawuni yiko ni di filaaya m bala maa Naawuni ni sɔŋ lala ti ma bihi maa eh, ka bɛ tuhi niŋ ka tari eh, ka yɛn labina n-ti zaŋ afaani ŋɔ taapɔi ka ti naan gari yuli ni yula kpanjɔɣu ŋɔ. maa gba din nyɛla ka man lee yɛli hee lala ti ba piri ŋɔ n ba piri shiri a zuɣu o nyɛla ŋun kɔhiri namda nima Namda din saɣi namna, ka di yi niŋ ka a yi paai o sani ka di nyɛla namna ka a bɔra ni a puhi chuɣu Naawuni gafara, o nyɛla ŋun ni nyɛ namdi gahindili n-zaŋ ti a. Naawuni gafara, ka a gba daa zaŋ li yina ka nir kam yuli li ka baŋ ni namna ka a piri maa. Tiro namda beni ka chɛ namda. Di nyɛla a bela katiŋa, silimiintiŋ ka a yi be, bee a bela nyɔŋ polo ka mali a ninkur zo, bee a daalifa, bee a vizɔra, bee a biɛli, bee a tizo, bee a yikpɛrilan gahindili ka a mali, ka di bɔri ni a nyɛ namdi suŋ zaŋ ti o ka o gba puhi chuɣu. Yaande! n nyɛla ŋun ni zaŋ o namba n zaŋ pana Naawuni gaafara a yi bol o a mini o pɔhira nyɛla din ni yuui taba ka di mi nyɛla a bela Tamale Dagbamb binyɛra dinzuɣu n ku yɛn wɔhila o ni be luɣ shɛli polo aai doo bɔri ka o nini nya din gari bi yɛliya n yɛri ŋɔ man piigi n dini a gba chaŋ ti piigi a dini di ni ka di nyɛla a yi lahi